Minto bwakire happy Friday if you are finding me for the first time karibu ase group eye yaito y'amasase na amachuma ase togocha twaenana chisemi twarakwana amang'ana make make insa chinde twarasigikania insa chinde twaumana just like any other family so onye kore omogeni karibu genda aria igoro osome amachiko. Temi kobwate amachiko nari toranyare gokonyana. Bono rero ntaete gokwanera igoro ya abanto batari go celebrate others eh. Abanto mbare okonyora ntaete gotumia omogwekano, omonto agocha otebia omonto omotang'ani ng'a ore igaa karankwane ndusie amarieta aino iga. Okay omonto agocha oteba ng'aki ah nyakera ario. Nonchwo ng'a ndoche gaki mbuya bamenyete barabwo, Nyasae nabasesenetie okorora ng'a mbuya bamenyete obogima bwabo. Bono nomonto onde okogambia kwarorire inchwo ng'a na nyakera aria mbuya bamenyete. Omonto oyio omenya koiraneria ng'a aa nyakera aria riraya riria rikonya korarigwa isiko aa, nyakera aria gese bono abasacha abamorarete isiko ao inchwo ng'a tamanyeti. Yaani omonto agochia gocompliment omonto, omonto omonyene agoteba ng'a aa, oria nomonto oraretigwe kera omonto jeruo, eeh mokwana oyo, naende ekero mogochia mwankwana, ng'a oria ne riraya, aya, omonto omwana bwa omonto gago- gagochia gokora enyangi oria ekire enyangi, otome amarwa obe ng'aki, nyarebe nyarebe nakabwate enyangi rituko gete, orike enyangi, aa abanto bono riria bakonya gokwana bamanya goteba ng'a aa egesagani keria ekiararigwe na abasacha isiko aa, tiga gesoke kegende. ee, omosacha oria neubi a nyuoma, ee, omwana bw'omonto gagokoora edigiri, gagokoora eyunivasiti, abanto bachia koepati ng'a gaki omwana oyo nyarebe ere osomire, aa yaya tasometi gese iga asomeretwe, tachieti gosoma. Igaa abanto aba twanyorerete abana igaa America, Okonyora omonto abundisete abana baye egeswahili iga America, abande bagokwana ekegusii, omwana agokwana ekegusii be, agokwanerwa nabaibori baria baberuete kobundisa abana ekegusii, ng'a nyarebe gaki Duke mbuya abundisete abana baye ekegusii, ng'a yaya ng'ina noo arenge nyomba, eh, Penina abana baye bakoigwa ekegusii bagokwana buya. Penina takoreti kende ng'ina ng'ina omogundo esirete abana. Yaani omonto agochia omonto ase eng'encho y'endamwamu, omonto agochia go compliment omonto, omonto omanye koigwa ng'a na endamwamu ekobwate eresponse yaye, ya ya yaba buna nomonto okoigwerete bobe. Insa chinde ekero mwarorire abanto ba engencho abanto bare celebrate abanto ase bare because imomaeti estory ya abanto eh momaeti ase narure naichire goika ase naikire bono iga imbwate egari nkoendie egari yane omonto ateba nyarebe penina egari nengiya akoenda ng'a yaye eri nomosacha omogorera eh Tamanyeti gose nomosa ninche ng'irete loan. Ekero omonto agokwana egento ago compliment omonto onde gose omorochi omonto akobeka chibicha, otebe ng'a aaha oria no omonto ogwekora. Bono omosubati nare echi post nkobeka, omosubati nare ekero nabekire post ye yo yane ya omogaka one ne ase efacebook, because facebook nabo obogima tomenyete, ng'a aa ng'a abanto bago pretend ebinto mbiri kore korerekana buya, ebakonya kobeka chibicha iga facebook, my friend. Omanyete kera omonto nabwate estori, buna motoroche iga, ntobwate chistori kere kere efamiri yaye nebwate chistori ase kwarure. Naende ekero mokondora iga iga facebook, nimbwate sisters, nimbwate brothers, nimbwate cousins, nimbwate abairi bane bare emaa, naende ebi chividio echi ngochirusire nachiira youtube, nimbwate abanto bakorokwa my brothers and sisters, lakini esabari yane, gose abana bane gose omogaka one, esabari yane iga ere single handed buna inche Penina Bongwenyi. Why do I say that? Ekero nakinete, ekero okondora Facebook, inche narenge omwana number eighteen ase abana twenty one. Tata iga abwate abakungu bane, eh? Abakungu bane can you imagine ekero okoiborwa number eighteen, kwamanya konyora omochie goichire. Ask yourself omwana omosinini, ekero naiboirwe, naiboretwe nkwemanya, nkanyora abachokoro bachire, Bono tata kambwate, na momura oye omonene onyorire omwana. Bono tata kera ako kera ako akotu nkorigereria nko nare korigereria ebinto agokora, abachukuru baria in fact, my niece oria twaiboretwe nere na oyo okomobwatia eh, nare ekero bachire gusii, nari tata akogora chips, abachukuru baye, inki omogaka araganyere abachukuru bache amenye korora oragore chips, ekero Ekero inwe more obotambe, Tata omino tanya gokorengereria ng'a ng'aki tiragorera agorere abana aba baye chikwerende chichips, na intwe nabana baye ekegori ekemo. Naende let us tokwane obomaene bwa polygamy totaeti koboa because intwe onde taiyo ore responsible for ebinto ngokwana, ebinto noigwete naye oigwete, ebinto mbire obe bire bikorokwa unspoken effects chia polygamy na unspoken effects chia divorce. Kare yarenge polygamy, omonto akonyuoma abakungu abange erimo buna tata. Mh. Alafu aba bono ba later, abanto mbare motabangete mocha koba chi polygamist, lakini mwenyorire mwabaendire through divorce. Bono igo obwate abakungu babere, o abana b- abana yaani tori na oribo omotang'ani lakini abana mbare enyomba eria ende, aha iga iga enyomba ende. Kwamanya konyora ng'a omosacha oyo iga agofavour abana aba bande, buna bono Facebook ere, kwanyora omosacha oyonde omokungu oyo o kabere, Obekire abana oria okoira abana disney, abana baria abwate nomokungu omotang'ani tanye koira disney. Abasacha narorire iga emiaka naberire America 29 years, omosacha agotiga omokungu bwango omokungu bwanga nabana. Ogenda Kenya gweng'usa orete omokungu, omokungu oyo bono arete agaiga bono omosubao omokungu oyo gakonyora extra favours. Inche inchiche gwekwanera inche bweka Penny, ekero nabete emiaka eighteen, ekero nachagete kong'ainia bikosi y'ebuku ngosoma ebuku, nabo namanyete ng'a obwanchani bwa Nyasae mboro okoba obwanchani obo nare korora omochie oyo. Obwanchani obo bwa tata na mama na my step mothers, nigo bwarenge ekeafrika, lakini konya kweboria narenge buna ebuku egoteba buna omosacha anche moka aye na moka aye anche omosacha, tindochi gento kende kiare koorokia ng'a abaibori aba mbanchaine. At the time. Eh, tindi understand rende ng'a ekegusii tata tagokuna mama ki moroche naende rende mbari gokisi mbari go- gobwatana magoko lakini tindi ochi kende kiare kiarenge visible kiare kooroki ng'a tata nanchete mama fast forward ekero ogocha koboria buna ng'a ki bono mama ng'aki bono ng'a. mwanchaine ng'a ee, omogaka oo gakoruereire abana efisi, inki naende. Lakini e- ekero nakinete e- what was mo- modelled to me, ndoche tata akonya koomana rioka, am like inki bono gekomoomani, amenyete bosongo ocha, naki bono akonya yaani inche tindochi tindochi tata gagocha bagambe na mama iga baseke yaani it is was a crime. Bono ekero ngokina, ngoteba buna ekero ngochia koba bwone, goika nseke nomogaaka one, goika nkwane nomogaaka one, nkabanga ng'aki mapema mbuya nchenche ebinto ebi. So, okonyora omonto gakorora penyo iga iga facebook agoseka nomogaaka oye, ote ng'a yaya ago pretend. My friend, togo pretend ekero oruete polygamous family, abanto bakorwanerera omosacha, abanto bakorwanerera ise, yaani omochie oria bono ogoichire abanto. omanye komenta abairi, omanye komenta abakori emeremo, you picture yourself as a child okwenyora omochie, yaani abanto more abange bono obwanchani ng'a otatageti obwanchani, ng'a otatageti tata omwabo amogorere chips um alafu bono naende a- abakungu abo okonyora oyomo abekire aria oyonde abekire iga iga oyonde abekire iga iga naende onye to onye mori gwancherana obomaene ng'a polygamy negento ekebe, one day you will find out. Bono abanto baria bande bamenyete bosongo, intwe notomenyete nyandoche ibere, mama noare nyandoche ibere. Bono ekero nkoenda nyandoche ibere, ngoka mambia, nkoenda chigotora echae, ngende etinga, ng'ire chiombe etibu, eh, yaani ogo ogoita emeremo bono oroche ogoita emeremo nomanyete ng'a abana bande bamino ba ba ab'enyomba enke noo bakare bosongo. Inki bagokora bosongo barabwo? Kwachia koboria ng'a naki? Ntware koirwa rende twensi bosongo esukuru kia sekuru, tata omanyete ng'a bono obosibori, bunda ise abana bao gokama, bunda ise abana bao koruga, bunda ise abana bao gosona chianga, I mean yaye nigo arenge so organised mbuya agokwana, lakini ekero ngo internalize narigereria ng'a omwana omosibore niga nakomiana ng'aki obogima obo bwako ng'a iga, obogima obokong'u, in fact obogima obokong'u bobwate so much pain. Banto mbataiti gwancherana ng'a polygamy is a painful thing. Banto mbataiti gwancherana ng'a divorce is a good thing. Naende onde tabasa kobang'aina ng'a abakungu aba bane ng'a mbaigwete ng'a mbarenge fairly treated. Tomenye gocha chisibling. One of my brothers, late brothers, kero tokonya gokwana, I loved my brother so much. He passed away here 2012. My brother agantei ng'a igo bamenyete buya mpaka mama agacha. Kei! Nkomoboria ng'aki what happened? Agantei ng'a ekero bono mama omino acha, bono mo- peace ekagenda. And you know what? It is true. Because bono another woman has been introduced. Kei! Bono bagosanga omosacha. Kei! Kero omonto bono akoira abana baye ng'aki bono e- e- egoika ekero more polygamous eh, homes, kera bono omokungu iga ataete korwanerera abana baye. Although mama taikaransi tinche antebi buna ng'aki, ng'a tata omino nankore, yaani ntokwaneti mang'ana a tata obogima bwane mpaka kero mama achire achire iga America nabeire omonto omonene ngokumia buna ng'aki what was happening? What was happening it is a competition for one man let us not pretend okay tomanye gocha nonye cheating onye kinde omosacha one alafu omosacha one ngocheatie are ekero namanyire ng'a omosacha one ngocheatie are it is not the same.

You understand? Okometi ng'a bono indio abanto aba bagocha koruga iga, eh, indio togocha koruga iga. Ekero nabete emiaka 18 nkanyora ekebande, I never went back to Ongwenye's home. In fact, I left one way, naende egento kende ntware koenda tochie korora our cousins. Ng'aki ogokina obogima, abwo nabaibori bane nkorabori mama, ng'aki ogokina obogima, otamaeti your cousins. Abanto bande mwachire iga iga America, mogokinia abana, mwaetanire nechikamati, mwaetanire nabamura bamino,

Inki? Ing'o otomete tata anyuome abakungu? Nobody. Ing'o otomete mama omino ache konyuoma omokungu o kabere? Nobody. We are all victims in this thing. So why do you want to have so much hate? Kero moroche omonto agocelebrate ng'a ki? Ee, Nyasae onkonyire narure nagorire egari yane. Nyasae onkonyire nanyorire omokamba oyo at least ong'anchete. Nyasae onkonyire omokamba oyo oanchire ong'eire abana.

Ekero nkorende nyanduche ibere ntachete ense totancheire kobeka ebikoroto, my step sisters are in town bakorende esukuru babegete ebikoroto Kisii Primary. By the time ngocha korusiwu nyanduche ibere class three, inche koirwa Kisii Primary class four, nakumire ng'a nyigwete ng'a bosongo eye ng'a igo nekare kei, indi ngocha korusiwu iga iga, this is a painful story for me.

and accept that the pain is real and you know if you know where you're coming from you will know where you're going ekero mokorora omonto omonto anyorire some kind of happiness mo celebrate tigochaka kogokwana ebinto ebibe ebibe ng'a kaa ntorore alafu bono ekero nkoenda kenya nachagete koirana kenya nanyora chianti chigontebi ng'a baba ng'a enyomba yaino nero yachaire. ki? Ng'a i- manya kobaboria ng'a ki achaire ng'a ng'a bosio boria nere ochaire omokungu ochaire ki? Inki mama are gochaerwa? I don't understand those things. When people tell you such things and then you look back ng'a mwakagire ng'a moche mobe abanto ki? Tata noyomo we are in that family why do why do why were people thinking ng'a ng'a mwa bosio boria nere egocha gosira? Why would people think ng'a mwanyarebe nere go This is my personal story and am entitled to my personal story. So ekero okondora ngokwana ase gete, I have seen the effects of divorce. I have seen the effect of, of, of of polygamy iga america okonyora omonto agotiga omokungu iga iga omotigere abana pi ogenda tari korigereria bana fo mpaka abana bagenda chicollege abasacha abagusii iga mbaro ndigerereti emiaka eye 29 naberire iga mm? omosacha akogwoka we otigere omosubati abana ogenda one way, omanye kogenda orusie omosubati onde korwa Kenya omorete igaa omonyuoma, kero amonyuomire bono ochaka koba so in love ne efamiri eyende omanye gotiga efamiri eye abana aba bande disni teiyo ng'a kogicha akorwa child support tabwati nonye ne chinsa akoberana abana, when you see us out here we have gone through a lot of things.

Eh, eh, nkomoboria buna ng'aki, ng'aki kwanyorete mama, eh, Sara, omokungu omotang'ani iga asirete, ng'aki kwanyomete oyo okabere, ng'aki kwanyomete oyo ogatato, ng'aki kwanyomete oyo-" akang'explain why so many women mh? Ng'a ekero narwete iga iga ngacha nkarora tiga mente omong'ina onde, ngacha iga iga nkarora tiga ng'ente omo mente omong'ina onde, abang'ina aba bakomenterenwa, are they at peace?

Inche bono, tiga nyekwanere inche bono, fast forward, narorire rende inche nachandekire nachire nanyorire abana ba iga America. Ekero nanyorire abana ba iga America, abana bane osa kobaboria, oumera abana bane okwane nabarabwo. Abagogotebia ng'a obogima bwaito bore obokong'u na mama, tata iga are iga, they say ng'a tata omwabo tabwati emotion, tata omwabo tabwati feeling, tata omwabo sijui what what, abana aba baito bono twanyorire iga iga, mbaroche obokong'u buna boria naroche, eh. Bono, inki gekogera abana aba baane rende inche ki nare ngokaya naroche ng'enche bono ngocha kokorera abana baane mbakorere kera egento? It is because am from Nyandoche ibere, narure Nyandoche ibere, nachire Kisii, nachire Nairobi, nachire America. Inche bono mbare nomogusii korwa Nyandoche ibere, so what's going to happen Nigo tingochi koa abana bane ebinto bitaiyo, ebinto bia ba America, ng'a nchake konya go ebinto mbire ng'a ng'a ekero omwana agosire ng'a moe time out, ng'a ekero omwana yaani abana bane nkobakora buna abagusii ba nyandoche ibere. Do they like it? No. Abana aba bane every two years, over the years, I used to send them to Kenya. Ota mbana ki ba batagete batomwe korwa America baende Kenya bachie kobera ororo. Did did my children like it? No. They are saying ng'una aah, we we we that Kenya life, there is no light.

Nonye ninche ndoche buna ninkeroche, nonye naye okagete ng'a gwakeroche korwa kobw'abaibori bao, let me tell you, there are challenges that you are going to have n'abana bao because of cultural differences. So my children nong'e ebinto goika basibi, kero ngokwana mbari gokwana, you understand? Amachiko nare buna inche omogusii korwa nyandoche ibere mbwate mwane abana bane batancheti, chitatu mwane yaya, chimioro kobachora mwane yaya, nimbwate amachiko aria mbegete akogera. na yarokwa mwane. Abana bane mbanyancheti, yaya. Bono nabo nabarabwo ntaete ba understand buna tata achete kong'a explain eri buna ng'aki that is what was happening at that time. But ekero mokorora abasubati buna intwe, gose mokorora abanto buna intwe togokora ebinto gete, I want you to understand ng'a we have a past, and the past was not good, and I, if you meet my children today, they will tell you buna bono snacks, inche mwane nkogora snacks once a week, Ebisuguti is not food. Ebisuguti biria ekero biaerire, you understand, tindi kogora naende. Bono abana bane bakonya gontebia ng'a bagocha konyora abana babo, ng'a enyomba yabo egocha koba full of snacks, nabatebi inwe ganya monyore abana baino mobagorere snacks. So forgive your parents, okay, because they gave you what they could give you. But we, let us just agree muna ng'aki, we are, we are all victims.

Enkori bare enyama, inwe bono momanye korera nyama. Naende bono gochia gokwania abairi, narenge nenchara sana y'abairi, ting'ancheiri kogenda gokwania abairi. Mbogima ki obo obwate eantia otachie gokwania? Mbogi- mbogima ki obo obwate eango otachie gokwania? Inki abaibori bagosiikera abana chinyomba nonya iga America, osiikerete abana bao nyomba ng'a naye bweka na na ng'ina mokorenda abana? Abana baria they love you, you are their parents, lakini gosiikera abana nyomba batamaeti your brothers, batamaeti your sisters ng'a mori koigwana. And even in my parents case tari ng'a batari koigwana they just didn't believe in abana konya goetanana chinyomba mm? what kind of life omenyete aye totageti bana bao bagende barakwanie your sister bana bao mbamaiti chianko eh? abana aba bagocha koba so bitter bache konywa amarwa abande banywa amariogo abande are going to need therapy this is real real difficult

So now I have forwarded to you na abana baito we are putting them through the same thing it is uh, it's called uh, slavery ekogendererete the next generation cut that curse that your parents uh, uh, were got themselves into naye chenchi ebigori naye chenchi ebigori tiga konya koba buna tata omino onya komana kera rituko nyasaye oyo tiga ndaragera nche enchara nari yandiete sana gokera abanto kera omwana bwa omonto aetire ochire university mogokere tiga ebitina nyasaye oyo